Baduko bi nso de asɛm bi aba abɔnten a ɔno nso deɛ a ɔreka nyinaa ne sɛ, Professor Mills deɛ na Ɔpanin John Dramani Mahama yɛ n'abadiakyire na Nyankopɔn tumi too ne nsa frɛɛ no ansa na John Dramani Mahama rebɛyɛ President no. Ne wuo a wɔwuiɛ no, ɛnyɛ obiara na ɛkuu no, obiara nhyɛɛ kyerɛ a wɔkuu no. Nyankopɔn nhyehyɛeɛ sɛ Papa no ewuse wowuo ena wawuo. Ɔno nso aba abɛkasa afa ho no ansa na yɛbɛka biribi afa ho. Momma yɛnhwɛ video no sɛdeɛ ɔdi nka sɛdeɛ ɔka ɛfaa ho. Pɛ Nana Akufo Addo asɛm kɛkɛ. Enti Nyame ka mene Nyame age Nyame wode ma President Mills ayɛ dɛn fama Nana Addo saa Nyame se daabi mede ama Mills ɛna Nyame kyerɛ me adekoro nti ɔde ama Professor Mills nti Professor Mills data na ɔba me hɔ ɔba a na ɔka kyerɛ me sɛ sɛ Nyame ma ne bɛtena akonwa no so mpo koraa na ɔfiri mu a kɔ pɛ. Ei! Yes, I quote President Mills. Sɛ ɔbɛtena akonnwa so na ɔfiri mu koraa. Ɔse, da bi meka kyerɛɛ no sɛ ɔkɔtena so a, ɔbɛwu. Ei! Yes. Na ɔse sɛ Nyame ma no tena so mpo, na ɔwu koraa. Dabi, na wanka ɔwuo first, ɔse ɔkɔtena so, na sɛ ɔtumi yɛ deɛ Nyame pɛ na ɔwu a, Ɔpɛ. ɔpɛ. Ɛwɔ me office. Te dɛ kyerɛ sɛ nyɛ obi na ɛkum no, na ɛwɔ Nyame pɛ mu sɛ ɔwuwu. Eh, obi a ɔbɛka sɛ obi na ɛkum Pre, Pre, Pre, President Mills, ɛwɔ ɔno ara ne hɔ. Oh, okay.
Enti no, ɔkaa saa asɛm no, ɔkaeɛ no, mehwɛɛ ne din. Later mekɔɔ no wɔ fie wɔ Manette. Ɛ, ɔsa, yɛdi nkɔmmɔ, ɔsa kɔkaa saa asɛm no ara. Na ɔse, Prophet, mepɛ dɛ ɛboa me, na meba a, mebɛyɛ deɛ Nyame pɛ, mewie a, mekɔ. Menam kurom saa na Nyame kasa kyerɛɛ me sɛ mede adeɛ no ama, na asɛm a Nyame kaa mfimfini no, Me deɛ ɛhyɛ me ho mentimi nka. Okay abato.
Yiw sɔfo wɔ duru. Yɛahwɛ video no wɔ asɛm a sɔfo Bɛduku bi aba abɛka afa Professor Mills wu a owuiɛ sɛ ɛyɛ ɔno ara ne Nyankopɔn na ɛtoo ne nsa frɛɛ no, nyɛ obiara nsa na ɛhyɛ Professor Mills wuo no ase. W'adwene kyerɛ wɔ ho ne sɛn? Okay, Ɔhema meda ase. Yɛsan kyerɛ atiefoɔ nyinaa. Kakra a meka ne sɛ, adɛn nti na Ghana ha obi wu a yɛse obi na akum? Adɛn nti a ɛyɛ ayi ɛyɛ abibifoɔ yɛadwen anaasɛ ɛyɛ saa? Yɛhu sɛ nipa ani sua. Yɛhu sɛ obi wu a yɛse obi na aku no. Sɛ ɔyɛ dwontoni o, sɛ ɔyɛ hwan o, owuiɛ ara. Yɛse obi na akum. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, Hebrews chapter nine verse twenty seven, Bible se etwa sɛ onipa wu prɛko pɛ, na ne wu akyi, atemmuo wɔ hɔ. Yɛka sɛ adeɛ bi yɛ prɛko pɛ a, wote aseɛ? Wonte aseɛ? Gye sɛ wokyiri mu.
Adeɛ prɛko pɛ, na kyerɛ sɛ ebetumi asi at any time biara. Prɛko pɛ, twa sɛ onipa wu prɛko pɛ. Enti owuo no nni da a ɛwɔ sɛ wowuo, anaasɛ bi a ɔkyena yɛahyɛ sɛ bi a se onipa nnim ɔda a ɔde bɛwuo. Yɛkɔ a yɛbɛn? Nipa nnim da a ɔde bɛwuo, baabi baabi a wobɛwuo ada, ɛne brɛko a wobɛwuo. Onipa biara nnim. Mpakyɛ wote deɛ meka no? Metie wo paa. Enti nyɛ sɛ bi a obi abɛdi president na wawu a yɛse obi na aku no. Obi to nnwom koraa na sɛ owu a yɛsɛ ee obi na ɛko no. Bible nso si twa sɛ onipa wu prɛko pɛ. Bɔdɔ wate aseɛ. Enti adɛn nti na sɛ obi wu a kyenkyen a yɛde hyɛ obi. Sɛ Bible ɛno mu asɛm no ɛnyɛ adwuma deɛ a ɛnna yɛbɛtumi aka sɛ sɛ nipa sɛm asi wu a obi na ɛko no ampa. Onyame abu owu aka yɛn ho. Da a ɔde bɛkɔ ne da a mede bɛkɔ no, obiara nnim. Enti ɛberɛ biara no saa na nti na ɛsɛ wɔ nipa biara wɔ hɔ a ɛberɛ biara woda no asɔre a adeɛ kye wo a baabi a wokɔ biara no fa ho hyɛ Awurade nsa. Biribiara bɛtumi asi. Biribiara. Ɛberɛ biara meka sɛ, mepirikyi a meka sɛ wotena kaa mu a wahyɛ akɔmfo. Sɛ sɛn? Wotena kaa mu a, woahyɛ akɔmfo. Mahyɛ akɔmfo sɛ sɛn? Mente ase. Kaa no a ɛde wo kɔ no betumi abɔ hɔ ama woawu. Mother de meka no wate aseɛ? Mete aseɛ. Nti na meka sɛ wotena kaa mu, wotena moto so, woahyɛ akɔmfo. Biribiara betumi asi. Nyɛ akɔmfo ne sɛ ebia wode ahoma kɔsaw kɔn o. Me wokaa koraa But, saa na na m'adwene yɛ no. ah, ɛno nso no no. Nti nnipa no a wɔtena wɔte wɔte front hɔ no a wɔkɔ no sɛ n'adwene yɛ sɛ n'adwene nyɛ no ara sɛ ɔdeɛ ɔsim biribiara bɛtumi asi nti ɛberɛ bi ase nnipa woda sɔre no awurade mu ahoɔden no asɔre a bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ w'akwan ne wo ne yɛ ayie na sɛ awurade to nsa frɛ wo pɛ watumi anya baabi papa afa hɛ owuo a yɛyɛ de bɛwu afiri asase so de nyame no ɔmfa ho mm. Nyame te soro hwɛ yɛn. Ɔtumi ma gya hye obi na wawu kɔ. Nyame tumi ma dua bubu obi na wawu. Bata wate aseɛ? Nsuo tumi fo obi na wawu. Owuo biara da owuo. Deɛ ɛhia ne sɛ wowu a wo kra no ɛbɛnya baabi papa atena. Sɔfo asɛm a wɔkɛ, sɔfo Bɛdukobi asɛm a wɔkae sɛ nyɛ obiara na ɛkum Ɔmampanin Mills. Me ne no yɛ adwene hundred percent. Me ne no yɛ adwene. Ɔn sɛ na ɔka asɛm bi sɛ, me ɔpa ɔmanpanin Mills kɔɔ ne hɔ na ɔne ɔne no di nkɔmɔ sɛ sɛ Awurade yɛ adom na sɛ ɔtumi bɛtena ɔmanpanin akonnwa so na wɔyɛ deɛ Nyame pɛ na ɔwu koraa a wɔyɛ deɛ bɛn? Ɔpɛ. Wate aseɛ?
Nti wabɛdi ɔmanpanin akonnwa so ana wawu kɔ. Ti ɛdeɛ bio. Sɛ yɛn a yɛn nim sɛ ebi asɛm sɛ na ɔka yɛn deɛ ɛbɛyɛ yɛn nwanwa. Ɔmampanin wuyɛ no ɔho nsɛm bebree na ɛtete yɛ ɔman yi mu sɛ obi na aku no ana yɛka sɛ yɛse ɔyale koraa yɛde ne kɔto maternity hɔ ɛne ɛni ɛnsɛ hɔ ɛho hia deɛ wɔsi ɛhia ne sɛ mampanin no kɔ a ɔkɔ no ɔkɔ no yie.

Ɔmanpanin wɔ nya mfie sɛn? Owu yɛ no ɔnya sɛn? Otwam seventy years ne wa. Ɛhɛn ka Bible koraa ɔka nsa ɛnwom no a wɔsi nipa wo nna wo mfie nna yɛ aduoson ɛboro so ɛna aduowɔtwe ɛno koraa no wɔsi emu ɔhaw ne amaneɛ nko ama wate aseɛ na ɔmanpanin adi mfie aduoson na ɔkɔ ɔwu a nti hwan na ɛku no maame nka sɛm bi nkyerɛ o dabɛn na wotee sa berewa anasa kɔkora wu a yaka so obi na ɛku ne da. sɛ afei na wabɛtena akonnwa no so a ɔbɛbu wɔn no na yareɛ bi question na mebusa yi me se da bɛn na wahu sɛ wo nana akɔkora aberewa ɔte fie wawu wanya bɛɛ seventy eighty to hundred years ne yɛaka kyerɛ yɛn sɛ obi na aku ne da wate bi da ba obi di bɛɛ thirty twenty five years a yɛsɛ obi na ayɛ deɛ bɛn obi na aku no obi na aku no mm. na deɛ wɔkɔ na deɛ wɔdi nanti eight hundred no deɛ nyɛ obi na aku no ɔn yɛ a yɛ nim bible si nim deɛ a mɛmɛn ni nti yɛ nim nyame asɛm nti ɛbili deɛ yɛ kasa kwa. yoo mate sɔfo nyɛ nyɛ deɛ a mɛmɛn fo nti deɛ deɛ mpɛsɛ deɛ yɛ kasa kwa mɛdaase mɛdaase mɛtwa so mɛdaase mɛtwa so deɛ mpɛsɛ mɛka ɛma ghana man yɛ te aseɛ ne sɛ Momma yɛnyi yɛn adwene mfiri so sɛ obi na ɛkum obi. Nanso yɛn koraa deɛ metetee sɛ, metetee sɛ yɛse ɔmampanin Mil, ɛɛ, John Mahama na ɛkum ɔmampanin Mills. Waa hwɛ. Enti sɛ ɔmampanin John Mahama no ɔbɛkum Mills na ɔbɛtena akonwa no so a, Nyambia no ɔbɛkyere boɔ? Ɔnwu anaa? Ɛnyɛ saa na yɛyɛ faa no. Enti no momma yɛnyi yɛn adwene, wankyɛ sɛn? Enti ɔno nkoa na ɔmampanin a, tie, tie me ba, ɔno nkoa na ɔmampanin a ɔbɛtena ɔmampanin. Sɔfo time up so wo se wo yɛ ne tiatia bɛyɛ sɛ wo kɔ aboro deɛ wo kan yɛ. Mepɛ sɛ meka sɛ nti ɔno nkoa ne ɔmampanin a wiase yi mu watena so a watena mampanin adwa so a wawu da. Ɛnyɛ ɔno nkoa.
Nti ɛneɛ yɛmfa nsi adwene sɛ ne bra so na ɔkɔ. Meda ase.
Me bra Gideon. Papa.
Wo nso video yi a yɛhwɛɛ yei w'adwenkyerɛ ɛwɔ ho ɛne sɛn? Mm me de m'adwenkyerɛ ara yɛ tiawa. Ne nyinaa ne sɛ yɛhwɛ tie asɛm a ɛyɛ sɔfo panyin yi eh, bɛde kɔ bi ɛkan no a eh, from my analysis no na yɛ sɛ eh, president ɔno a ne ku ne ho mede meka sɛ so dua ɔno a ne ku ne ho ɔno a ne ku ne ho mɛkyerɛ deɛ nti a meka saa ɔkasa no ɔse eh, professor mills baa ne hɔ no ɔde to anim plain sɛ papa akoya no tena so a ɔbɛwu mm. ɔka si o plain sɛ ɔno de nyame akyɛ ayi akyɛ ne sɛ nka ɔmfa ma nana ado but eh, nyame sɛ ɔmfa ma Ɔfata. Na ɔfata tena so a ɔbɛwu. Yɛde nkɔmhyɛ wie ato hɔ ama wo sɛ akonnwa no tena so a wobɛwu. That means sɛ wiase no ɔ yɛwɔ ade bi wɔ nom a yɛnyɛ no by that time woyɛ a sɛ yɛbɛto wo. Wohu saa no a ɛne yɛfɛ no nkɔmhyɛ. Mm. Adeɛ a ɛbɛ happen in future ne akyerɛ wo sɛ daabi ɛnkɔ ha wokɔ ha a kaa bɛbɔ wo na wokɔ hɔ a kaa bɔ wo a wɔn na aku wo. Ɛyɛ wɔn na waku wo. Eti mi kyerɛ mu se a mayɛ bɔne. Saa.
Eti saa nkɔmhyɛ no a ɔno no na ɔno no se ɛbaeɛ a ɔne ɔfata tena ase a ɔkyerɛɛ no sɛ Nyankopɔn se ɔtena akonnwa no so ɔbɛwu no a ɔfata se daabi ɔpɛ sɛ ɔtena so ɔtena so na ɔwu koraa no a ɔpɛ no that means sɛ ɔno no na aku ne ho. Sɛ ɔno nso sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ deɛ Nyankopɔn se no sɛ ɔnyɛ enti ɔpɛ sɛ ɔtena akonnwa no so. Yes enti ɛsɛ no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ. Ɔno ara na ɛku no, ɔnyɛ obi na ɛku no. Saa na ɛyɛ sɔfo pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔfata President Mills. Ɔno ara na ɛku ne ho. Obiara na ɔkuu no. Ɛ ɛnyɛ maa ma da bi amanfoɔ taage ne sɛ ɔna ɛku no, nyɛ maa ma na ɛku no. Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ adiyie mu no a Nyankopɔn yi kyerɛ no no, Nyankopɔn yi kyerɛ no sɛ akonya no deɛ ɔbɛbɛ no atena so na ɔtena so ɔbɛwu. Nti ɔno na agye atum sɛ mepɛ sɛ metena so na mewu. ɛtumi na obi ɛfa nkɔhyɛ sɛ ɛna ɛɛ maama na na ɔdi n'akyi nti maama na emia ne kɔn mm. maama wɔn kɔn mia a nka deɛ ɔne ne pere nansi ankoko mia ne kɔn kun na sɛ no deɛ ne kwan sɛ ɔyɛ ne saa na ne na yɛ fata deɛ deɛ ne ɔsɔ ɔyɛ ne saa sɛ ebi a ɔno ɔdi n'anim ɔdi n'akyi nti ɔbɛ sɛ wɔn firi hɔ na ɔmɛ hyɛ hɔ ah na deɛ ɔno ɔpere challenge na wɔn firi wɔn firi wɔ wɔ side no ɛn deɛ ɔntumi mia ne kɔn kun no deɛ ɔno contest na ɔtumi sɛ ɔno firi hɔ a obiara ntumi ngyina onim no ɛn deɛ nkɔn wɔ kun ɔno na ɔntoa so. Ɛnome bi wɔ nom a ɔ, ɛyɛ a na mente noma bi ase. So wate aseɛ? Ɛyɛ prophecy na aba. Sɛ yɛsɛ yɛgye nkɔmhyɛ di a, ne yɛahyɛ wo nkɔm sɛ, asomasie wei, yɛde to hɔ ama wo. Wobɛtena so a, sei na ɛbɛba. Enti deɛ wopɛ na wobɛ choose. Enti ka mem hu ne sɛ, ɔte aseɛ sɛ daabi, sɛ ewuo na ɛda hɔ na mempɛ wuo deɛ a, ɛhɔ ɛ, ɛda hɔ sɛdeɛ sɔfo ka no, wuo da hɔ ma obiara. But yɛwɔ wuo bi wɔ nom a, time nso no, ne yɛahyɛ ho nkɔm ato hɔ sɛ, wokɔ yɛ wei a wobɛwu a ɛno nyɛ wa nyɛ wa wo natural wuo ɛyɛ wa wo bɔ ha ɛfɛ no pɛ wuo wa wo pɛ ɛfɛ no pɛ wuo wa na pɛ wuo so nti sɛ nkɔm sɛ na ɔka no sɛ asɛm ɔka no sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛna ɔfa ata ɔno ana ɛku no ho ɛgye wo a wotena bɛ wote baabi na woyɛ wo sɛ ɛna ae maama na ɛku no maama na maama wɔ abɔtire o sɛ sɛn. ɔ ah na ti o me meyɛ pre meyɛ vice president me president awu nyame adom na waba bɛdi so a mose me na mɛku no na mahwɛ a na mode wuo ato me so for so many years nti deɛ na na nka wopɛ sɛ ɔnkɔɔyɛ na me wode wuo bɛto me so bɛkyerɛ kwan fa so meku no na sɛ ne na nka asɔfo wonim sɛ sɔfo bi koraa about sɛ yɛto ɔbɔ wie ɔbɛkyerɛ nipa kɔ ku a ɔfata Na sɛ ɔtumi kyɛ nipa koro kɔn fata, nipa koro ɔwu, na ɔmo a, n'abusua mu, ɔmo a ɔmo awu no, ɔmo kyerɛ wɔn nkorɔfoɔ a ɔmo kum no. Ɔno deɛ ɔka bi saa kwa, sɛ obi ɛka bi Ah, nti na, ɛsɛ ɔno nti ɛneɛ, ɛneɛ saa sɔfo no ɔnyɛ sɔfo. Sɛ wotumi bɛkyerɛ sɛ, ɔfata wuo na ɔwuie no, wobɛkyɛ nipa koro a ɔkum ɔmo a, ɛneɛ wɔn abusua mu nipa, wɔn a ɔmo awu no, fa ɔmo nyinaa list bra, eh, Asomasi, Akwasi a wuiɛ, Asomasi na ɛkum wo. Na adɛn nti na asɛ nipa a ɔmo a ɔmo yɛ popular nko ara na da biara no, asɛ mo de mo prophecy fa ɔmo ho? Sɛ ɔpɛ sɛ ɔno nso gye din. Nti Nyankopɔn frɛ wo saa sɛ bɛgye din saa kwa? Ɔno nso regye din na wanya sika yi sɛ deɛ ɛwɔ wiase. Eti din gyeɛ na ɛbɛma nkorɔfoɔ akɔ heaven anaa? Daabi.
Ɛna me me medi medi papa ho so yaw kakra wɔ asɛm a ɔba bɛkaa ho sɛ woa wonim sɛ nkɔmhyɛ aba sɛ papa no hwɛ no odi ade no a ɔbɛwu dadaada ɛde ato mahama so a mahama wankasa wokora woyere woyɛ wogye nkɔmhyɛ ba a wode fa mahama so no woma out mɛka nkyɛ aso nkurɔfoɔ sɛ ee Ɔfata wuo no owui no, yɛmfiri John Mahama o, yɛmfiri John Mahama. Na nkɔmhyɛ baae sɛ, ɔdi, ɔdi amammuo no a, ɔbɛwu, ɔtena akonnwa no so a, ɔbɛwu. Sɛ Ne nyinaa wonim ma.
sɛ ɔno ɔne Nyankopɔn na ɛkasa. Ɛhɛn. Sɔfo bi kae, Ɔme ne Nyankopɔn kasa direct. Ebia Nyankopɔn de asɛm no to n'akoma so no, wanka ankyerɛ no sɛ asɛm no si wie a, ɛwɔ sɛ ɔma Ghana na man anaa wiase man nyinaa hu sɛ biribi sei nti na Ɔfata wuui. Ɛhɛn, afei deɛ nti na meka kyerɛɛ no? Sɛ afei no deɛ wahu sɛ akɔda, asomdwie aba, obiara nni ho biribi aka bio.
Seesei deɛ wahu sɛ asomdwie, sakasaka biara ɛmma akyire bio. Ebia asɛm no siiɛ no ara na anka ɔbaa abɔnten bɛkaa sɛ ebia ɔfaata wuo no a wawuo no koraa ɛnyɛ obiara na akum no, na nnipa sei, anaa ɔno ara ne nkrabea, anaa ɔno ara na ɛpɛ sɛ ɔwu na wawu a, Anka ebia nsɛnsɛm bebree bɛsisi akyiri nti na watwɛn ara ma ɛmfiri aba abosome aba ɛna aba na ɔba abɔnten abɛkasa.
Sɛ ɛyɛ nokorɛ saa sɛ saa na ɔne ɛyɛ President Mills tenaa ase kaeɛ na ɛyɛ nokorɛ saa Nyankopɔn na ɛyi kyerɛɛ wo sɛ ɔtena so wobɛwu a, deɛn na ɔhaw wo sɛ dadaada wontumi ka? Sɛ Nyankopɔn hyɛ wo sɛ hwɛ na woameka a, ka ɛnde sei sɛ ɔbɛka no nso so. Ne ka no ne sɛn? Gye a ɛse hwerɛma na ɛtwetwe nwom ba. Enti ebia wei na afei na wadan no adi anaa wadi aba abɔnten no. Ɛwɔ nsɛm bi anaa nkɔmmɔ bi a na ɔne nnipa bi redie anaa nsɛm bi a wɔreka ho asɛm ansa na wei rebɛtom a ɔbɛka ho asɛm. Madam, Nyankopɔn ka soma wo na woka sɛ nnipa bi aka atumi fo, enti me mɛka a, woyɛ torofoɔ, wonyɛ sɔfoɔ. Ɔno ankasa Nyame na, obi, nnipa bi na atu no fo o. wɔne nyankopɔn kasaeɛ no sɛ bia obi atu ne fo nti na wɔn ama out no kan dada kasa wanti mi yie me se ebi a wɔne nyankopɔn kasaeɛ na asɛm a nyankopɔn ka kyerɛ no mhm. ɛno na ɔno nso dii so wɔn di so a fine mm. ɛna wate sɛ wuo no a wo no nyankopɔn nam so hyɛ wo nkɔm sɛ mm. papa na ɔtena akonnwa no so ɔbɛwu no wode aba wowɔ nya saa nkɔmhyɛ ne sɛ ɛyɛ akonnwa no ɔtena aso no ɛna nyankopɔn ɔhyɛ wo nkɔm so bɛwu mm. na ɛnyɛ obi na aku no so obi so na aku no a ɛtaa to na nipa koro aku no nso a ka ne din so wode bɛba Wamfa nipa korɔ din amma na wate sɛ ne ex president ɛɛ vice president a ɔdi n'akyi ɛna amanfoɔ taage no sɛ wɔku no na dadaada wammɛkasa ankyerɛ sɛ daabi ɛyɛ sei sei sei Nyankopɔn yi kyerɛɛ me ɛma me ne papa no koraa tena ase kasaeɛ hɛ Ghana akonya ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ yɛntena so saa kwa o sɛ wonni hwee na w'akonya a wote so yi kyena so kwa. Menni hwee sɛ sɛn?
Ah!
Wiase wo wo ni wo ni nyame banbɔ adeɛ banbɔ na wɔsɛ onya. Na sɛ nyankopɔn banbɔ nso na ɛkata Ghana man nyinaa so. Hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ obi a na ɛsi nyankopɔn banbɔ. Ghana ɛyɛ Christian country. Mese hwan na ɛka kyerɛ wo sɛ nyankopɔn banbɔ ɛwɔ hɔ ma wi Ghana foɔ nyinaa. Deɛ me nim no no.
Obia hɛ akonya biaa ne tumi a ɛhyɛ mu. Saa. Oh wakonya a wote so yi. Yɛ wɔ deɛ ɛhyɛ mu. Nti Ghana deɛ na wobɛtumi akyerɛ ade koro ɛhyɛ mu. Nti wo bɛ sɛ wo nam hɔ kwa. Me nam hɔ kwa. Wo nam hɔ kwa. Me som nyame nti me nam hɔ kwa. Wo som nyame.
Bisa wo sɛ obiara na som nyame. Obiara na som nyame. Obiara na som nyame. Yɛne yɛ som nyame na yɛdɔɔso. Dɛn mi sɛ me pɛ sɛ me kyerɛ wo sɛ Ghana akonya no. Bibi taa tiri a kyɛ sɛ wo wu a. Ɛnyɛ sɛ ebia obi aku obi na sɛ Ghana president ne yɛku no saa kwa. Wodi akonya no a yɛwɔ tumi yɛta w'akyi o. Eti nipa funu bi ntumi mmeku wo kwa o. Ei, waka asɛm bi ano ɔden. Aa, cos wotumi kɔka sɛ president yɛaku no. Abra, akonya biara, akonya ɛ, nananom akonya yɛwɔ de sunsum ɛta akyiri. Eti sɛ nyɛ Nyame koraa na ɛbɛbɔ ɔfata ho ban a, eti akonya no nso mmɔ ne ho ban na obi akɔ akɔku no. Enti sɛ prophecy no a ɔka no sɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ a, me megye di sɛ ɛneɛ saa prophecy no ɛno ara na ɛku ɔfata, na ɛnyɛ ɛyɛ Mahama na ɛku no. Mahama ɔno ɔnyɛ Ɛnyɛ odini. obiara na ɛku no. Ɔyɛ odini a ɛntwa deɛ ɔne no pere a kyɛ seesei Yɛwɛnkye Wɛnkye aba no kɔ no, ɛkan ku ɔno ɛnya ne freedom. Nti ɛ, ɛno ano no ɛnyɛ Mahama na ɛku no, Yoo, ɛyɛ mate. ɔfata, ɔno ara na ɛku ne ho. Yoo, mate.
Medase. Ɛne wo nso wo deɛ a woaka.